tagħhom. Jiena għall-punt u l-fatt illi naħdem, allura inħoss dak li jħoss il-poplu, inbati dak li jbati minnu l-poplu u nsofri dak li jsofri minnu l-poplu. Jiena ili llum nista' ngħid ili 35 sena fix-xena politika, ili naħdem għal pajjiżi 35 sena u nibqa' naħdem sakemm Alla itini l-għomor biex nibqa' niddefendi pajjiżna.
Mela, kif sejjer bħalissa l-Partit Popolari u x'rispons qed ikollkom min-nies? Nafu li hawn rekord ta' nies li donnu bħalissa bla partit li Hawn min jinterpra tagħha xi ħaġa tajba u hawn min le. Xi tħoss bħalissa billi tara tintaqa' ma' rasek? Ara, il-fatt li aħna bdejna sentejn u nofs ilu, aħna parti ġdid. Jiġifieri ma nistax nippretendi mirakli. Biss, meta bdejna, bdejna minn xejn. Illum nirringrazzja lil Alla kull waqt, kull ħin u kollu mument In-nies qed iħarsu lejna. Hemm nies mill-kamp politiku Laburista u mill-kamp politiku Nazzjonalista. Illum mhux talli biss qed iħarsu lejna, talli qalulna strejt li għandna s-sapport tagħhom. Tgħidli tieħu gost. Iva nieħu gost, però kemm nieħu iktar gost, right, li kieku, li kieku ma kellix għalfejn noħroġ jien, li kieku ż-żewġ partiti jagħmlu xogħolhom. Fimt? Tgħidli x'int tgħid, għalfejn qed tgħid hekk. M'intix kuntent bħala kap tal-partit? Mela le. Iva kuntent. U kuntent illi bil-mod il-mod il-partit qiegħed jikber, bil-mod il-mod il-partit qed jerbaħ il-fiduċja tan-nies, qed jerbaħ il-kredibilità li mhux faċli ġiba. Għax meta inti għandek żewġ partiti li kellhom give and take kultura ta' mitt sena kull wieħed u iktar, all right, jiġifieri inti qed tiġġieled kontra dik il-kultura biex il-poplu jemmen fik.
Barra mir-reliġjon kważi. Żgur, żgur. U għal ċertu nies il-partit huwa r-reliġjon. Sewwa. Iva, illum qed jersqu nies lejna, għandna kandidati ġodda u nħeġġeġ iktar nies biex javviċinaw dan il-partit umli, sewwa, għandna bżonn iktar kandidati, iktar ma nkunu iktar aħjar, jiena nixtieq nasal f'sitwazzjoni fejn ikollna tlieta, erbgħa u anke sitt kandidati fuq kull distrett ħalli nkunu nistgħu nagħtu risposta darba għal dejjem għal dawk li xi darba kienu żewġ partiti. Żewġ partiti illi jiddispjaċini ngħid li tul dawn l-aħħar 35 sena Ħlew, ħlew, ħa ngħidu hekk, 35 sena mill-istorja politika ta' pajjiżna jitgħajru bil-korruzzjoni ta' xulxin, fejn, fejn, ħadd ma weħel ħaqq ġurnata ħabs. U mbagħad bniedem ma jħallas il-kont tad-dawl, jiġu jaqtgħulu l-meter, jitgħallaq fil-Qorti, min jaf daw il-kontijiet tad-dawl tal-kwartieri u tal-każini jħallsuhomx? Eh? Dan ikun survey interessanti? Le, jidher li le, għalkemm minn din l-informazzjoni ħarġet għall-ewwel kont kienu qegħdin jgħidu li l-Partit Nazzjonalista biss għandu id-dejn u hu ma ħallasx il-kontijiet u jidher li reċentament ukoll kienet ħarġu u ħadd ma ċaħadha li s-Super One ukoll għandu xi għaxar miljuni dejn. Dejn, żgur. Fosthom il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Però ovvjament ma tifhimx il-poplu kif kuntent li jaqta' d-dawl lilu hekk aha jaqbeż ġiex kontijiet, imma l-partit min jaf Alla kemm-il sena jaf ilhom ma jħallsu d-dawl u l-ilma u qisu xejn mhu xejn. Spiss nisimgħuk tikkritika l-Unjoni Ewropea. E għala tagħmel dan imma? Hekk just għax kontriha jew x'inhuma l-fatturi li jinkwitawk daqshekk mill-Unjoni Ewropea tal-lum? Iwa, inkwetanti ħafna, mala. Ħa nibdew għax biex wieħed jifhem l-argument inti trid tibda mill-bidu. Il-bidu x'inhu? Meta l-Unjoni Ewropea ma kinitx teżisti iżda kienet EEC, European Economic Community. Mela. Dawn kienu assoċjazzjoni b'membri minn kull pajjiż fl-Ewropa illi flimkien kienu jagħmlu trattati ta' negozji biex il-prodott Ewropew jinbiegħ fl-Ewropa u jiġi esportat. Imma l-importanza kienet illi l-manufattura issir fl-Ewropa u jistanew l-industriji Ewropej. U jħaddmu l-Ewropej. U jħaddmu l-Ewropej, il-ħaddiem jikber, jgħix ħajja deċenti bħalma kien. Per eżempju, jekk tara s-sebgħinijiet, il-Ġermanja, l-Italja, l-Olanda, Franza,
l-Ewropa, in ġenerali, l-lum imma x'ġara? X'ġara? Grupp ta' politikanti korrotti li daw ġew imkeċċija mix-xenarju politika ta' pajjiżhom stess, Dawn ingħaqdu, iffurmaw grupp. Semmewh Unjoni Ewropea. Sadattant dak kien grupp. Marru bl-idea tagħhom lejn l-EC. B'xi mod dawn irnexxielhom jikkonvinċuhom. u inħolqot li li li u. Mala, minn assoċjazzjoni merkantili ta' negozju issa ġiet assoċjazzjoni politika. U hawn hija l-inkwetanti, politika. M'għadekx ta' negozju issa, issa ġejt politika. Bl-innu u bil-bandiera. Meta, meta kienu ċerti li daħħlu lil kulħadd fl-ixkora, ħarġu bit-Trattat ta' Lisbona. X'inhu? Il-Kostituzzjoni l-ġdida. Meta il-Kostituzzjoni m'għaddietx b'referendum ġo ċertu pajjiżi, dak li ma daħħlux mill-bieb, daħħlu mit-tieqa. il-famuż Trattat ta' Lisbona, fejn il-Prim Ministri ta' kull pajjiż konċernat, dawn marru jiffirmaw trattat mingħajr l-approvazzjoni tal-poplu, mingħajr ma l-poplu kien jaf x'fih dak it-trattat. U laqqas il-politiċi ma kienu jafu x'fih. Le, laqqas xejn. U dik hija l-iktar ħaġa, l-iktar ħaġa inkwetanti. Għax imbagħad wara sirna nafu Illi l-Kostituzzjoni ta' Malta kważi qed hemm għal xejn illum għax il-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea overrides the Maltese Constitution. Sewwa. Apparti minn hekk, jien dak iż-żmien, l-2004, kont għadni nħaddan il-Partit Nazzjonalista. bħala partit, mhux bħala mġibi. U però jiena minħabba l-fatt li t-sijiet tiegħi minn naħa tommi kollha jgħixu l-Ingilterra, tkellimt magħhom u l-ebda wieħed mit-sijiet ma qalli xi ħaġa favur l-Unjoni Ewropea. Tkellimt ma' ħbieb tiegħi Ingliżi, ħbieb tiegħi Taljani, ħbieb tiegħi Ġermaniżi u kollha qaluli ma jaqblilkomx tidħlu fl-Unjoni Ewropea għax jagħmlukom skjavi. U jiena Illum nista' ngħid kburi li jien votajt kontra d-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea għax l-umenu jekk il-poplu Malti llum qed ibati l-konsegwenzi mhux it-tort tiegħi ħabib. Għal min forsi ma jafx, l-Unjoni Ewropea għadhom kemm issuġġerew u aktarx tgħaddi din liġi li sas-sena 2035 m'aħniex nitkellmu l-bogħod voldieri, prattikament tnax-il sena oħra. Il-karozzi tal-petrol u tal-diesel ma jkunux jistgħu jinxtraw iktar. Dawn iridu bilfors electric cars. Issa, dan x'impatt ħa jħalli fuq pajjiżna? Hawn ċar fejn iċċarġjaw biżżejjed, hawn in-nies jaffordjawhom?
Iċ-ċajta tas-seklu hija din. Apparti l-fatt, apparti l-fatt illi aħna m'aħniex ippreparati għal dawn l-affarijiet. Tista' tbiddel li trid fl-infrastruttura li trid, m'aħniex ippreparati, waħda. It-tieni nies, jiena xbajt nara fl-internet scrapyards Ġewwa Franza, l-Italja, Ġermanja, l-Awstrija u l-Olanda mimlijin karozzi ġodda, karozzi elettriċi għax ma jridhom ħadd. Ma jridhom ħadd għaliex? Għax dawn mala batterija kulma sservik bejn tliet snin u erba' snin. Tirringrazzja 'l Alla ttik ħamsa. Batterija llum il-ġurnata, sa llum il-ġurnata, għandek bejn 5,000 u 6,000 ewro. Kull batterija. Però l-iktar ħaġa inkwetanti hija li dawn il-batteriji tant huma instabbli illi daw jieħdu n-nar mix-xejn. Fl-Ewropa xebgħu jaqbdu karozzi. Ġidher li dawn xi billi qed jgħidu, alright, li jridu l-karozzi elettriċi biex ipaxxu erba' industrija, erba' industriji kollox erba' ta'. Mhix vera favur l-ambjent di wkoll għax le, żgur li le. Il-batri meta taqbad
u wieħed ġabni nsejh jien kont qiegħed waqt programm u qal dal-punt li dawn jekk jaqbdu eżempju għandek il-garaxxijiet, levels taħt l-art, Taqbadlek waħda ġol-garaxx. Jaqbdulek kollox. It-toxins li joħorġu, jekk xi ħadd fetaħ xi tieqa u daħlu ġewwa da, within seconds, jimut. Jekk tkun contact dirett, tmut. Tmut. U lin-nies dawn huma jgħidulhom xejn. Le, le, le, dawn huma qegħdin jgħidulhom xejn. Il-karozza ddum sigħat taqbad. Apparti milli meta l-batterija tispiċċa, X'ħa jsir minnha? Kif ħa tiġi skrapjata? Kif ħa tiġi rreċiklata? Għal dan m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq sustanzi komuni, ta' batterija komuni. Mhux hekk?
Għalhekk.
Volta li qed qiegħed taraha kummedja oħra prattikament bħal. Jiena qed nara x'għana. Li jagħmlu bħal plastik. Issa għal plastik sarna xi ħażin. Issa l-Unjoni Ewropea qed tgħid.
L-Unjoni Ewropea qed tgħid hemm bżonn nerġgħu naqilbu għal ħġieġ. Anyhow, jiena diġa qed nimmaġina x-xenarju Malta ta' kemm għandna flezzijiet kollha bil-wires imdendlin minn ġol it-twieqi, eh, niċċarġjaw il-karozzi fil-triq, għax mhux kull blokka flezz għandha sett ta' garaġijiet. Ħa niġu kollna solar panels u wires ħirġin minn kullimkien biex niċċarġjaw. U niġu għar miċ-Ċina. Mela, il-Gvern ftaħar ukoll li Ħa rekord ta' 2.2 biljuni fondi milli hu, għas-snin bejn 2021 u 27, prattikament għal sitt snin seba'. Dawk taħdimhom jiġu 314-il miljun fis-sena. Dak li jkun jgħidlek u hija di somma tajba. Però, donnu ħadd m'għadu jsemmi X'qed inħallsu aħna lura, fosthom dazji, VAT. Lura, f'Oltre li meta taħdem, il-miljuni jonqsu ħafna li nkunu ħadna. Inti għalfejn taħseb però li l-partiti t-tnejn li huma saret togħġobhom daqshekk daqqa waħda li hu? Għax donnu li jagħmlu kollox huma, kollox tajjeb, kollox iva. Inti ara, inti ħu mill-MEPs tagħna illi telgħu hemm. Ara jridux jinżlu lura? Il-għala? Mur, mur, mur issa, issa, issa u ssaqsihom il-għala. Eh? U kemm qed jieħdu promotions u dejjem jitilgħu il, il fuq. Żgur jgħidu kontra pajjiżhom u dejjem ti, ti, ti, titla' biċċa. Le, apparti, apparti minn dan kollu. Mala, iż-żewġ 2.2 biljuni li jridu jieħdu. Mala, l-ewwel nies Waħda mill-klawsoli li hemm, mhux in billi niżel jiftaħar illi ħa nieħdu self ta' tnejn punt tnejn. Dawn irridu nkunu eliġibbli għalihom dawn il-fondi. Ġifieri dawn jekk l-Unjoni. U l-massimu li tista' tieħu li ħadd ma jieħu l-massimu għax. Issa, jekk da jidhrilhom illi ma ħaqniex noħduhom dawn il-fondi, dawn ma noħduhomx. Mhux in billi niżel jiftaħar. Plus, l-interessi, ħadd ma semmiehom, l-interessi li se jitħallsu fuq dak il-flus ħa jkunu eluf ta' miljuni u r-rata tal-interessi hekk kif inhi jew tiġi ddeterminata mill-LLU. Mhux aħna. Issa, Inti semmejt figura ta' fuq 300 miljun fis-sena biex jekk taħdem average. Aħna, aħna lill-Unjoni Ewropea inħallsu fuq 400 miljun fis-sena. Bejn VAT, dazzi, multi u l-imbarazzi kollha. U hawn nistaqsih il-poplu Malti jien. X'vantaġġ kien hemm li aħna nidħlu fl-Unjoni Ewropea jekk spiċċajna nħallsu iktar milli nieħdu? Ma tistax tiftaħ ħalqek. Jarrestawk. Għax jarrestawk jew jimmalmenawk. Trid toqgħod għalli jgħidulek huma. U jekk pajjiż jagħżel biex joħroġ, bħalma ġrat, bħalma ġara, sorry, meta ħarġet l-Ingilterra, eh, iridu jpattu wielgħa, iridu jivvendikaw ruħhom mill-Ingilterra, tant illi d-diriġenti Maltin irċevew ordni mill-EU biex l-importatuli l-importaturi li jimpurtaw mill-Ingilterra jagħmlulhom ħajjithom miżerja biex ma jimpurtawx iżjed mill-Ingilterra. Dana dejjem qed nitkellmu fuq li hu l-Unjoni Ewropea li li tpinġi lilha nnifisha bħala l-paladin tal-libertà id-demokrazija u l-espressjoni ħielsa. Fil-fatt anke għal min ma jafx, il-credit cards tan-nies li jiġu mill-Ingilterra u hawnhekk meta daw iħallsu fil-ħwienet, tal-ħwienet qed jeħlu iktar. Ija, mela. Daqslikieku hi għax daw ġabuh li li huwa pajjiż daqslikieku tat-tielet dinja. U rajnih ukoll anke fil-mediċini, dan nuqqas ta' mediċini li kien hawn bħalissa fl-Ewropa huwa kollu tort tal-EU. Għax dawn tefgħu l-Ingilterra, peress ħarġu mill-EU, daqs li kieku ta' xi pajjiż mhux żviluppat, meta ta' fil-verità żviluppat ħafna iktar minn pajjiżi li hemm ġol-EU illum. U l-prezz qed iħallsuh dejjem aħna. Le le, mhux żgur. Mhux żgur. Jidher li tajjeb li n-nies jibdew ikunu jafu, mhux dejjem ibliet xi wħud. Bla ebda dubju. u jisimgħu stampa waħda. Punt ieħor huwa li ilek snin sħaħ ukoll titkellem inti fuq il-problema ta' Snajja'. Li għalik kien żball li għelqu l-iskejjel ta' Snajja'. Naħseb li żmien tak raġun għax imbagħad fetħu l-MCAST però naħseb jien l-MCAST. L-MCAST kien flop totali. Inti mill-esperjenza tax-xogħol tiegħek, Tara li l-Maltin qed joħorġu b'ħiliet ta' snajja għax jien ħlift barranin. Le, le, le, le, ara, ara. Jekk għandna dawl qed inġibu. Jiena nħobb nibda Jiena nħobb nibda l-istorja mill-bidunet mala. L-iskejjel tal-snajja meta għalqu? Fid-disgħinijiet. Mala pajjiżna ilu mid-disgħinijiet bla nies bis-sena. In-nies li kellna kienu kollha persuni li kellhom erbgħin u ħamsin sena, illi issa għalqu l-wieħed u sittin u l-ħamsa u sittin, u Malta xxuttat minn dak li aħna kellna r-riżorsa naturali tan-nies bis-snajja'. Meta għalqu t-trade schools, Fetħu l-MCAST, li inti tidħol titgħallem is-sena meta jkollok sittax, bir-rispett kollu. L-esperti li ħarġu biha di. Sewwa? Għalija personali lanqas biex jixkupaw l-art m'huma tajbin. Għax inti tibda titgħallem is-sena meta jkollok ħdax. Bħalma konna meta meta kellna t-trade schools qabel. Sewwa? U mhux imbilli toqogħġu tiġu bil-babbunati taċ-child abuse u għax l-istudenti jweġġgħu fuq il-magni, fl-iskejjel tas-snajja' qatt ma kien hemm inċidenti li weġġgħu tfal, qatt! Qatt! U tiġux b'dan ħafna skużi, għax għażżiztu 'l Alla li ħalaqkom bihom daw, mingħalikom intkom esperti fl-edukazzjoni. U naħseb aħjar tmorru l-iskola tal-primarja intkom. Għax m'intom tajbin għal xejn, irvinajtu pajjiż. Ħallejtu pajjiż mingħajr snajja'. Kellna nimpurtaw is-snajja' minn barra, b'konsegwenza li illum qed jiġu nies minn pajjiżi tat-tielet dinja jgħidulek illi jafu s-snajja' u mhu veru xejn. Mhu veru xejn ta' titfa' bniedem, electrician jaħdem fuq l-għand tax-xogħol u meta tmur tara x'għamel da wara ġurnata xogħol, tibda tħokk rasek u tibda litteralment tidħok.
Le, le, hija xi ħaġa li qed jiltaqgħu ħafna employers magħha. Illum, illum il-ġurnata l-kuntratturi qed ibatu biex isibu nies verament bis-snajja'. Dak li għamiltu intom, l-esperti fl-edukazzjoni, irfinajtu sistema, kellna sistema teknika, sistema li taħdem, x'baba stuha tagħmel? Eh, x'baba stuha tagħmel? Biex tieħdu dak il-mitt elf paga l għandkom biex toqogħdu tgħidu li intom esperti? Lanqas għall-kindergarden m'intkom tajbin, anqas għall-kinder! Imisskom tistħu, ħallejtuna b'xejn. Niġu biex nagħmlu proġett? War meta nieħdu x-xogħol tibda tħokk rasek għax trid tara b'min ħa tagħmlu għax m'hawnx min. M'hawnx biex dak li għamiltu.
Punt ieħor huwa li ħareġt riċenti mill-aħħar ċensiment jidher li f'għaxar snin biss il-popolazzjoni barranija f'Malta żdiedet b'22% u dik Maltija naqset bi 17%. Inti jinkwitak dan il-fatt għax dan kieku ġara l-Ġermanja jew l-Ingilterra, kieku ġġennu daw għall-politiċi għalkemm fihom għandhom id-difetti tagħhom. U hawn Malta qed naraw hawn daw in-numri li huma allarmanti u tal-biża' u kważi kważi ma jiġri xejn. Kulħadd illuppjat. Il-poplu illuppjat.
Mela, x'futur qed tara fil-verità b'daw in-numri tal-Maltin?
Futur illi s'20 sena oħra il-popolazzjoni etnika Maltija illi hija waħda mill-eqdem popli fid-dinja, waħda mill-eqdem popli, ma ninsewx, u semmejtha dalgħodu din, It-tempji li għandna tal-imnajdra u l-ġgantija huma l-eqdem tempji fid-dinja, jiġifieri l-poplu Malti huwa wieħed mill-eqdem popli fid-dinja, poplu b'kultura, poplu li diġà kellu fidi, li diġà kellu lejn xiex iħares u qridtuh. Ridtuh għax l-ewwel li ma kissirtu l-familja tradizzjonali, l-ewwel li ma kissirtu l-ġenituri bid-djun u apposta kissirtuhom biex ma jkollhomx tfal, biex iġġibu l-barranin, biex timponu l-multikulturaliżmu, biex tmorru tiftaħru quddiem l-Unjoni Ewropea li issa sirna pajjiż kosmopolitan. Mela ftaħru issa għax s' għoxrin sena oħra, bħalma qed jgħid Malcolm, il-popolazzjoni etnika Maltija tispiċċa bye bye u mbagħad araw x'ħa tagħmlu meta jkollna bħall-Ingilterra xi Prim Ministru Indian.
Mela, is-sena l-oħra tista' tgħid li kellna rekord ta' inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol. Mietu, għamlu ħabta bdew imut wieħed kull ġimgħa. Ejja. X'qed iwassal għal dan imma? In-nuqqas ta' esperjenza li qed ikollhom dal-ħaddiema minn barra ħafna drabi jew li daħlet ukoll il-mentalità jekk inti għandek l-allat tista' tagħmel li trid ġo dal-pajjiż. Mela, li inti għandek l-allat u tista' tagħmel li trid dak huwa ben fatt. Jekk inti żviluppatur u, bħalma ftaħar żviluppatur, jistieden il-Prim Ministru jiekol, jieħdu jiekol biex wara jgħidlu x'għandu bżonn mingħandu, ovvja hu da jagħmel li li li li li jrid. Li jrid jagħmel da. Mela dik hija waħda. It-tieni nies, inti meta ġibt ħaddiema barranin, l-ewwel barriera li għandek hija l-lingwa. Mala da, inti tgħidlu biex iġib barmil u ġablek kazzola. Tmur tgħidlu jġiblek pala, iġiblek xkora. Dana mhux ċajta ta', dana ma, dana m'aħniex qegħdin nidħku. Le, da kulħadd, kulħadd, dana tidħaq, għax dana tidħaq meta tisimha' il-bniedem jitkellem. Hekk tkellem il-mina ħaddem, kulħadd l-istess. Imma dana tibgħat bniedem jitfilek id-dawl biex inti taħdem u flok, Ma jitfijiex għalhekk inti tmur taħdem u tibqa' mwaħħal hemm u mbagħad mhux tidħaq tibki. Sewwa? Issa apparti minn hekk hemm l-inċidenti. L-inċidenti qegħdin jiġu kkawżati waħda minħabba l-barriera tal-lingwa bejn il-ħaddiema stess għax inti anke fuq l-għand għandek mixture ta' ħaddiema.
Appuntu!
Appuntu! U din hija waħda mill-ikbar problemi l-hawn. Fil-fatt jien naf li biċċiet minnhom anke translators. Biex forsi b'xi mod jiftehmu. Meta inti għandek pajjiżi li ġew mit-tielet dinja, dawn il-health and safety laqqas jafu x'inhu. Ġifieri da tala' fuq fallakka ddendel ma' ħabel, da leħn normali. Mala da mar jagħmel bħalma jagħmel is-soltu f'pajjiżu, jaqa' u jmut. Kellna traċedja fejn ikkollassa bini li għadu qiegħed jinbena, Traġikament ġuvni tilef ħajtu, però xi ħadd għaref iddeċieda illi ma tinfetaħx inkjesta. Għaliex? Għaliex? Mala dak il-bniedem, dak il-ġuvni li miet mhux ħaddiem kien? Imisskom tistħu tgħidu li intkom partit tal-ħaddiem? Anzi suppost int, Sur Prim Ministru, li inti l-kap tal-partit tal-ħaddiema imissek tagħfas biex tinfetaħ inkjesta? Sewwa, dawn l-affarijiet illi qegħdin isiru. Mela kulħadd jaħbi. Eh, jew inkella waqa' d-dar intradmet mara. Sewwa. U il-peri ġie misjub ħati, x'taw, community work. Jena, bir-rispett kollu ta' Jena, jena xi kultant niġi niġi f'dubju. Inix qed ngħix ġo pajjiż illi niftaħru illi lħaqna l-Ewropa. Jew inix qed ngħix il-Libja meta kont naħdem il-Libja għaxar snin ilu. Għax kważi kważi il-mentalità li kien hemm il-Libja hija l-istess mentalità li għandna hawnhekk illum. Jungle.
Mela, donnu fl-aħħar fl-aħħar in-nies qed jindunaw bil-problema tal-overpopulation. Saret ħaġa komuni tista' tgħid kważi ta' kuljum, reġgħet jinqata' d-dawl, dranaġġ ifur kullimkien, toroq jaqalgħu kollox prattikament, Traffiku ma jispiċċa qatt, tista' tgħid mill-ħamsa ta' filgħodu sad-disa' ta' billejl. Inti taqbel mal-policy li l-ekonomija tibqa' tikber billi nġibu iktar nies fil-pajjiż? Ara, l-ewwel nies di l-ekonomija illi ħloqna, ċoe, ċoe, l-ekonomija mhux li ħalqu il-politiċi, Din hija l-ekonomija li ħolqu l-iżviluppaturi u l-big business. U ż-żewġ partiti kellhom joqogħdu. Bir-rispett kollu, dik hi. Għax la daw iffinanzjaw l-elezzjonijiet taż-żewġ partiti, issa ż-żewġ partiti spiċċaw il-konkubini tagħhom. Full stop. Dik hija l-istorja kollha. Mala, nibdew minn hemm. Issa, l-overpopulation. Inti bilfors trid iżżid il-popolazzjoni. Għaliex? Għax da kif ġiet l-industrija tal-kostruzzjoni issa ġiet l-unika ekonomija li qed iżżomm il-Malta għaddejja. Toqgħodx issemmili l-gaming ta'. daka n-nitty-gritties. Il-vera ekonomija bħalissa hija l-kostruzzjoni. Mala, biex di ma tikkollassax u dik inqalha il-President tal-iżviluppaturi ftit tas-snin ilu, eh, da qal hekk, qal we have created a white elephant. And now we have to sustain the white elephant. Kif? Kif? Billi ġġib iżjed nies. Però, però, ħajjiġi żmien u mhux fil-bogħod illi Malta mhux ħajkun hawn fejn tpoġġi qattusa aħseb wara bniedem. U meta jasal dak il-jum, jikkollassa kollox.
Mela, l-Ewropa titkellem.
Ħansemmilek punt ieħor, inti semmejt l-infrastruttura. L-infrastruttura diġà ikkollassat, l-infrastruttura tant ikkollassat, right? Jiena ftit ta' snin ilu, anzi, sorry, ftit ta' xhur ilu kontatt illi jekk niġu f'estremità, worst case scenario, illi jifqu l-ROs ta' Malta, m'għandniex iktar minn erba' sigħat ħażna ta' ilma. Kellimni wieħed, qalli Paul minn fejn ġibtha dik il-figura? Għadtlu ikkalkulajt hekk, ikkalkulajt hekk, qalli iva, qalli żball wieħed għandek. Għadtlu xiex? Qalli għax mhux erba' sigħat għandna, sagħtejn. U sagħtejn bil-lejl biss. Għax binhar laqqas kwarta m'għandna. Mela, l-Ewropa titkellem ħafna fuq ir-rule of law. Aħna nafu li l-Malta ta' fuqha grey list. Naħseb ħadd ma jiġġustifika l-korruzzjoni li hawn Malta. Però taħseb li hu fair li l-Ewropa taqbad ma' pajjiż żgħir meta daw il-korruzzjoni li hemm hemm hemmhekk Mela. Hi ħafna ikbar minn tagħna. Mela, l-ewwel nies, jiena għadtha l-ewwel u nerġa' ngħidha issa u ngħidha anke fil-live videos tiegħi, l-Unjoni Ewropea hija l-iktar istituzzjoni mafjuża u korrotta li hawn fid-dinja. Tant illi Nigel Farage kien jitfidhom u jgħidilhom jekk għandkom il-ħila Għax ma tsibux awditur li jiffirmalkom l-accounts.
L-accounts finanzjarji ta' kull sena. Right? Għax daw, awdituri għandhom. U għamma jgħid jifferma.
U jixbdulhom jgħidulhom isma' hekk hekk u hekk. Imma meta jaslu għal bilanċ isibu Eluf ta' miljuni ta' ewro illi daw osfru ħadd ma jaf x'sar x'sar minnhom u l-ebda awditur mhu qed ipoġġi l-firma tiegħu fuq ir-rendikont finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Mara sorry, mala inti mala inti qed tiġi tgħid lili ħalliel meta int lili tgħallimni? Eh? U bir-rispett kollu, il-Malta għaliex poġġawha fil-grey list? Alright? Għax jiena dik id-domanda illi impoġġi, eh? kienet mossa politika, kienet mossa biex min qed jaħsel flusu Malta imur jaħsilhom hemm.
Ħafna kiegħdu.
Mela, jien ku dak il-fatt li l-Labour Party donu sar jela illi hu, iktar mill-PN kważi. X'taħseb però li hu dan nuqqas ta' leadership jew għax bil-Malti jibżaw u jekk ma taqbilx magħhom saru jwaħħluhulek left right hand center. Ara, manka sanzjonijiet bħalma għamlu lil Poland, lil Ungerija. Ħalli issa Jiena- l-Poland qed jilagħquhom għax ovvjament qed jaċċettaw ir-refuġjati mill-Ukrajna allura qed isolvulhom biċċa problema. Imma hemmhekk qegħdin issa fis-sens dawn. Malli Mela. jerġa' jiġi xi darba kollox normali ħa jerġgħu waħħluhulhom għax li hu trid timponi l-imħallfin tipu li trid hi jew jemmnu fix Jemnu huma, jaqbel lilhom. X'taħseb fuq dal Mela, jiena għalhekk minn dejjem kontat Malta ma jaqbil laqat tkun parti mill-Unjoni Ewropea. Ma jaqbillekx, ħadna żgħar. Aħna, mal aħna. Aħna aħna x'għandna. Aħna għandna politiċi eletti fil-Parlament illi kif appena titfalhom karrotta Qisu ħmar, qishom ħmar jiġru warajha din. Rridu nkunu tal-ewwel fl-Ewropa dejjem donnu issa. Mela, irridu nkunu l-ewwel illi ngħidu iva. Irridu nkunu l-ewwel illi nobdu. Irridu nkunu l-ewwel illi nitbaxxew. Irridu nkunu l-ewwel illi ninżlu kokka u li rridu nkunu l-ewwel illi nispiċċaw mingħajr snien. Jiġifieri aħna rridu nkunu l-ewwel f'kollox, b'rużultat illi pajjiżna ġibnieh litteralment septur. Issa, x'aħna nieħdu minn da kollu? Xejn. U jiena bir-rispett kollu, anke nisma' Maltin jgħidulek għax għax jekk noħorġu immutu bil-ġuħ. Din l-istess kanzunetta Li kontu tkantaw fis-sebgħinijiet meta Mintoff ried ikeċċi lill-Ingliżi għax jekk jitilqu l-Ingliżi immutu bil-ġuħ. Mitna bil-ġuħ? Le, anzi l-pajjiż iffjorixxa għax il-Malti kapaċi. Intom li tridu temmnu fikom infuskom u li intkom kapaċi Jekk temmnu li intkom kapaċi, l-Unjoni Ewropea m'għandniex nagħmbuha. Full stop. Mala ftit ilu qala' s-suġġett tal-abort f'dan il-pajjiż, il-Gvern prova jdaħħal liġi li qal qegħda hemmhekk biss biex tipproteġi s-saħħa tal-mara, ħarġu biżibilju tobba qalu li mhux vera li dan huwa abort. Inti bħala partit favur jew kontra l-abort. U temmen il-liġi li kien ħajdaħħal il-gvern huwa abort fil-verità, jew ġast vera kif qalu biex mela. tipproteġi l-mara. Mela, il-Partit Popolari dejjem għamilha ċara, ċara daqs il-kristall, aħna ma naċċettaw l-abort taħt l-ebda ċirkostanza ħlief li jekk verament l-omm tkun fil-periklu li titlef ħajjitha, li dawk il-każijiet f'sittin sena, jekk kien hawn ħamsa, jekk kien hawn ħamsa. U tajjeb ngħidu dejjem salvaw il-mara. Eżatt, dejjem, dejjem salvaw il-omm. Sewwa? Għal-liġi, l-abbozz ta' liġi illi ovvjament qed idaħħal fis-seħħ il-Prim jew il-Gvern Laburista, Mhu veru xejn illi biex jipproteġi d-dritt tal-mara jew il-ħajja tal-mara jew il-welfare being tal-mara, din hija t-triq għall-abort. Daqshekk. Għax il-liġi kif pinġewha, jekk il-mara tgħid għax jien għandi breakdown issa xi naħriġ tqila, pup l-abort. Għax jiena qed ituni l-morning blues għax issa tqila, pup l-abort. Għal kull ħaġa ta' xejn issa l-abort. Diġà ħareġ survey illi dawn l-aħħar xhur ħames mitt tarbija ġiet abordita bil-morning after pill. Jiġifieri, u meta tisma' r-raġunijiet, meta tisma' r-raġunijiet tat-tqalligħ għax l-ebda waħda minnhom ma kienet kapaċi tgħid ir-raġuni jew tagħti raġuni valida għaliex. Jew għax jien għadni żgħira u rrid ingawdi, għax jiena m'iniex kbira biżżejjed biex ikolli t-tfal, għax jiena ma naffordihx illi jkolli t-tfal, bir-rispett kollu Meta kont tfal jien, kien hawn min kellu għaxra tfal. Issa toqgħodux tgħiduli għax kalzetta waħda, żarbuna waħda. Ħaġa waħda ngħidilkom jien. Trabbew fil-faqar, b'kalzetta waħda u żarbuna waħda. Kibru, sabu xogħol, bdew jaħdmu u kienu kapaċi jibnu dar. Tal-lum, tal-lum, grazzi għall-politka li hija ġdida li għandna f'pajjiżna, politka li niftaħru li permezz tagħha lħaqna l-Ewropa, koppja laqqas jistgħu jixtru post. Grazzi Partit Laburista, grazzi Partit Nazzjonalista.
Issa donna bdiet niċċekċek ukoll f'ċertu pajjiżi tal-Ewropa biex terġa' tidħol lura l-lieva. Enti taħseb dawk ħa jdaħħluha ġagħat biex terġa' tidħol id-dixxiplina forsi fil-popli, jew għax dawn qed jaħsbu għal gwerra eventwalment kontra r-Russja? Mela, u jinkwitak il-fatt li donnu l-Ewropa imkien ma tissemma l-kelma paċi iktar imma anzi dejjem jappellaw biex jibgħatu iktar armi lill-Ukraina biex joqogħdu jiġġieldu kontra r-Russja? Il-gwerra kontra r-Russja ilha ġejja mhux minn issa. ilha ġejja minn żmien in-1920s. Għaliex? Ir-Russja hija art vasta, hija art mimlija rikkezzi, gass naturali, deheb, żejt, faħam, kull tip ta' ħadid, minerali, li trid ġor-Russja ssib. U ovvjament hemm forzi illi jridu iva illi jużaw lill-Ewropa u lill-poplu Ewropew biex jinvadi lir-Russja. U għalhekk inqalgħet din il-babbunata ta' l-Ukraina. Di l-gwerra ta' l-Ukraina mhi xejn ħlief logħba poker illi nħolqot wara tixwix minn ċertu entitajiet Eh? Biex, biex waslet illi r-Russja ħadet id-deċiżjoni illi tinvadi l-Ukraina, bil-konsegwenza illi dak li riedu ċertu entitajiet issa qed iseħħ, qed jinbiegħu l-armi lill-Ukraina, l-Ukraina m'għandhiex flus, allura qed tagħti qed tagħti pagamenti lura billi ttihom art fertili, l-art li fiha kien jikber il-qamħ, u għadu jikber il-qamħ, jiġifieri għax ara x'telf għall-poplu Ukren, li issa dik l-art m'għadhiex tagħhom, ġiet art tal-barrani. Il-lieva ħa tidħol għalhekk biex jibnu l-armata tal-Unjoni Ewropea, u jekk il-Prim Ministru tagħna, ikun min ikun, Ikun min ikun, jekk jiddeċiedi illi jdaħħal il-lieva biex jibni armata biex jibgħat is-suldati Maltin għall-qatla, jiena nitlob ir-riżenja tiegħu mil-lum stess. Aħna pajjiż newtrali Aħna laqqas biss suppost nikkummentaw fuqhom dawn l-affarijiet. Aħseb u ara kemm tmur tiddikjara s-sanzjonijiet kontra r-Russja, ara int kontra min trid tagħmel is-sanzjonijiet. Aħna, mejtin bil-ġuħ, ħa mmorru nagħmlu s-sanzjonijiet kontra pajjiż miljun darb ikbar minna. Eh, mhux iddaħħqu n-nies bikom qegħdin! Issa x'sejrin tagħmlu? Tibagħtu ulied il-Malti jiġġieled il-gwerer ta' ħaddieħor? Mhux biżżejjed ċaċru demmhom missirijietna jiġġieldu il-gwerer ta' ħaddieħor, gwerer li laqqas biss nafu għalxiex ġew iddikjarati in the first place? Sewwa, Aħseb wara llum li kellna Prim Ministru li ħadem għall-paċi fil-Metiterran, ħadem għan-newtralità ta' Malta, tmorru intkom, kissirtu kollox, mortu ddikjarajtu is-sanzjonijiet u issa qed issemmu, qed issemmu anke l-possibilità, eh, tal-lieva u l-armata tal-Unjoni Ewropea. Imisskom tistħu. Imisskom tistħu. Jien ma nafx, jien ma nafx kif tippretendu li tibqgħu hemm fil-Parlament tilagħbuha tal-paladini, tas-salvaturi u tippretendu li l-poplu jibqa' jgħidilkom grazzi. Imisskom tistħu. Problema oħra li jidher li hawn fix-xena lokali huma l-prezzijiet. Hawn splużjoni sħiħa, l-ewwel waħlu fil-Covid, issa tu waħlu fil-gwerra. Fil-verità x'taħseb li l-problemi li hawn aġenti li qed japprofittaw jew li xi taħlita daqsxejn ta' kollox fil-verità. Għax donnu jiġri x'jiġri l-prezzijiet qed jibqgħu jolew u qed jolew mhux bi ftit ta' b'temp Ara, aħna aħna nimpurtaw. Aħna fix-xogħol tagħna nimpurtaw affarijiet tal-ħadid bħal pajpijiet, fittings, air conditions, boilers. Il-ħadid għola b'iktar minn 70 fil-mija bħala materja prima. Il-manufattura għoliet bi 15 fil-mija oħra. Dak għadu barra minn Malta. Issa dak il-prodotti trid iġġibhom hawn Malta u tbiegħhom. Ovvjament, l-aġent mhux ħa jagħmillek inqas minn erbgħin fil-mija profitt għax da minnhom irid jħallas it-taxxi u l-VAT. U l-ħaddiema u kollox. U l-ħaddiema u kollox, jiġifieri dana meta taqta' meta taqta' l-ispejjeż b'kollox, l-importatur, sewwa, u l-suppliers li għandna Malta mhux qed jibqgħalhom iktar minn ħmistax fil-mija profitt fil-but żgur.
Mela, l-aħħar domanda ta' malajr għax il-ħin wasal biex jiskadilna. X'taħseb li hu l-futur ta' Malta fil-vera meta tara dal-affarijiet kollha li qed jiġru? Jekk mhux ħa naqbdu l-barri minn qrunu, naffaċċaw il-problemi u naffaċċawhom bis-serjetà ta' mhux Inghorru fuq il-Facebook? Billi tghorr fuq il-Facebook m'int ħa ssolvi xejn. Għandkom partit, partit umli iva, partit żgħir li qiegħed jikber, però partit onest. Jekk verament tridu li pajjiżkom jiġi lura għandkom, u jekk verament tridu tissalvagwardjaw il-futur ta' uliedkom, l-unika soluzzjoni għal Malta hija waħda, Partit Popolari fil-Gvern.
Mela Paul, nirringrazzjak ħafna talli lqajt l-istedina tagħna, naħseb kienet diskursata interessanti ħafna, għaddejna kemm stajna suġġetti varji, nittama fil-futur ikollna iktar okkażjonijiet fejn tista' ovvjament tgħaddi l-veduti tiegħek fuq il-Partit tagħkom, Aħna bħala media nemmnu li għandu kulħadd dritt jitkellem, temmen fiex temmen, anke nies li ovvjament jemmnu l-oppost totalment tiegħek. Dak fatt u kulħadd għandu d-dritt u. Però li niċċensuraw in-nies għax għal xi raġuni ma jaqblux magħna f'xi ħaġa jew oħra u agħar minn hekk nippruvaw nibgħatuhom il-ħabs, fil-fehma tagħna hija xi ħaġa inaċċettabbli f'pajjiż ċivilizzat u Daw l-hekk imsejħa ġurnalisti għalija personali mhuma xejn ħlief jemmnu daw fir-reġimi bħal m'hemm in-Nord Korea u dawk, għax dawk jagħmlu l-istess affarijiet. Jo taqbel magħna inkella nkissruk. Jew inkella nkissruk.
Daqshekk. Mela, nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nistedinhom biex niltaqgħu nerġgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi lilkom.